Karibu sana mwĩroreri wa Marũa TV thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gitũ, ũikarage wĩ harĩa hagĩrĩire hĩndĩ ciothe ndũkehere hau, na hĩndĩ ciothe ũikarage ũ subscribe ĩte nĩgetha rĩrĩa rĩothe tũrakũrehera mohoro ũkamanyita kũringana na ũrĩa tũrakũrehere. Mũthenya ũmũthĩ nĩ tũcerire itũra rĩa Gĩkondi Mũkũrwe-inĩ, itũra rĩa Karaba, twakora mũthuri wĩ haha na nĩ agũtwĩra ũrĩa etagwo. Awa, ũhoro waku? Nĩ mwega biũ. Ĩĩ. Ĩĩ no ũtwĩre ũrĩa wĩtagwo? Njĩtagwo Simon Kĩbĩndũ Mwangi. Mm. Ĩĩ. Mm. Na rĩrĩ nĩrĩo itũra rĩaku? Ĩĩ rĩrĩa rĩrĩ rĩa Karaba. Ĩĩ. Na no kuo ngĩciarĩirwo. Ĩĩ. Gwĩkaga atĩa mwena-inĩ ũyũ wa Karaba? Rĩu mwena ũyũ wa Karaba rĩ, nĩ ndateithirio nĩ thirikari ya county government ngĩheo kabanda. Rĩu nĩho nyendagĩria tũgwa. tũmarigũ tũboga tũmaguta twa taa harĩ tũ- harĩ mbeca iria rĩngĩ ndĩrateithio nĩ mũndũ ĩĩ Ĩ, mũndũ ahe kĩndũ rĩ nani rĩ ngona handũ ha kũrĩa rĩ kuongerera gacitoko ĩĩ nĩguo Ĩ, na nĩ ndĩrona ndũrona ndionaga ona hanini na maitho maya ndatũrirwo nĩ o ekinayo ũguo tondũ ndingĩkiuga nĩ mũndũ twarĩ ũthũ nake nĩ ũndũ wa ũiru tondũ mũndũ ũrĩ kĩo rĩ Rĩu mũndũ ũreyethera ndahanaine na mũndũ ũratinda barabara. Ĩĩ nĩguo. Rĩu mahihi makĩciria hihi ndĩ na mbeca. Mm. Ĩĩ na hatikĩrĩ atĩ mbeca ndakĩtheci tondũ biacara cia gĩcagi-rĩ mhm. itikĩrĩ atĩ kuma atĩ mbia nyingĩ no cia kũrĩa na gathabuni. Ĩĩ nĩguo. Na no ũhote gũtũtarĩria Nĩkĩ maitho mekire hĩndĩ ĩyo wanangirwo? Maitho maya mekire ũguo ĩ, tondũ rĩngĩ nĩ ndathiaga kĩbarũa gĩa kũrĩmia rĩ, rĩu hwaĩ-inĩ rĩ, handũ ha gũthiĩ njohi-inĩ rĩ, niĩ ngethiĩra kawĩra-inĩ gakwa, nĩ ndendagia igwa na baithikiri, nĩ ndatũraga kũndũ kũraihu kĩhũcero.

Ĩĩ. Eh. Na gũtirĩ mũndũ mwahĩtanĩtie nake. Gũtirĩ ona itũra rĩrĩ ona chibu na kana ũ kana ũ ona athuri itũra ona andũ a mũingĩ mm. mageragia gũtuĩria nũ ũcio ũtũrekĩte atĩ no tondũ niĩ ndakĩũrio nũ kũringana na ũrĩa ndakĩhũrĩtwo rĩ mm. ndiamenyire nginya thauti ya mũndũ ndamenyire mũndũ na gwakĩrĩ ũtukũ Ĩĩ, na nĩ wĩra ũrĩkũ hĩndĩ ĩyo warutaga hĩndĩ ĩyo? Ndarutaga wĩra wa kĩbarũa, ndarĩ na gatu kanene ndaigĩte mũgũnda-inĩ. Rĩu nĩ wona rĩrĩa itarathiĩ kĩbarũa nĩ ndĩrarutaga wĩra hakwa mũgũnda-inĩ na no ndĩrendia gatuka. Ĩĩ. Ngacoka ngathiĩ mĩgũnda ya andũ ngaigua na baithikiri, ngorũrĩria andũ a kũndũ kũraihu sub location ingĩ na baithikiri ngamenderia na wholesale. Ĩĩ. Rĩu andũ acio wakorire magwetereire kana gwathire atĩa? Ndakorire manjetereire tondũ rĩ, mathaa-inĩ ma thaa inyanya rĩngĩ ndaumĩra kĩbarũa rĩ, handũ ha gũthiĩ hau gatuka-inĩ rĩ, Cia mũthenya. cia- cia mũthenya rĩ, ndaumagĩra mburoti-inĩ handũ ndĩa- ndakĩte kabanda. Rĩu nga- hau mburoti-inĩ hakĩrĩ na ũingĩ wa andũ gũkĩra haha mũciĩ-inĩ. Eh, Rĩu nĩho nda- ndakiumaga nga- ngĩhinga, ngahinga, ngahinga thaa igĩrĩ, thaa ithatũ. rĩu gĩkĩinũka ko gacĩra-inĩ ga gũtonya gwakwa-rĩ mhm. gatuka-inĩ-rĩ mm. no ndakĩgomanire na mũtino ũcio hau noho wagomanire na mũtino mm. ah, mahũthĩrire kĩ gũgũthecanga maitho rĩu hau ndingĩkiuga tondũ-rĩ mm. tondũ gwakĩrĩ ũtukũra nĩ andũ makĩhithĩire

Icio icio augire ng'ania akomete harĩa. Mũthenya ũyũ ũngĩ. Mũthenya ũyũ ũngĩ. Eh. Mathaa-inĩ ma thinacera ya kĩroko tondũ cukuru ĩgĩthiagwo tene. Mhm. Nĩho magĩtũmanire hau mũciĩ. Mhm. My sister agĩũka. Mhm. Nake agĩetha ngari. Mhm. Magĩkĩnjoya makĩndehe thibitarĩ ya Karaba. Mm. Ngĩgĩthondekwo. Eh. Kĩroko gĩkĩ kĩngĩ rĩ, mm. makĩrwo mandware Mũrang'a. Eh. Tondũ ndiakĩiguaga bado ona ndathondekerwo Karaba. General Hospital ya Murang'a. Ngĩtwarwo Murang'a na gĩkoma. Mhm. Werirwo atĩa maitho matingĩthondekeka ũndũ ũngĩ? Rĩu maitho thutha wa gũikara ta kiumia kĩmwe nĩ matuĩkire ma gwĩkwo operation marutwo tondũ rĩu nĩ makũgera infection. Mm. Rĩu magĩkĩruta. O makĩrutwo biũ. Makĩrutwo biũ matigakĩra infection na kuu thĩinĩ. Koguo ritho nĩ irute biũ. Hatirĩ. Hatirĩ ũndũ ũngĩũka mathondekwo rĩngĩ. rĩu hau nĩ- nĩ- itakĩũĩ kana no kũmĩrĩrio nĩ ndagĩtarĩ rĩ nĩaiguaga atĩ rĩmwe rĩ rĩmwe anga nĩronwo ta rĩngĩ ona ĩ Mm. no ndi- ndikĩũĩ kana no kũmĩrĩrio kana nĩ ũhoro wa ma Ĩĩ. tondũ ndikĩngĩonaga Ĩĩ. ona kĩ ona kĩ ona kĩ ona kĩ Mm. Na ndahutia rĩngĩ itatuĩkaga nĩ wĩtĩkio tondũ ndakĩirwo nĩ ndagĩthĩnjwo rĩ kana nĩ wĩtĩkio wakwa na ndakũnorera mũndũ rĩ kanjĩra nĩ ta arona kanyamũ keho ĩ itatuĩkaga no thithi kana no kũmĩrĩrio.

No, mbe- ndawa cia mbeca cigana? nĩ tuge rĩngĩ ya- ĩno ya- ya maĩ yumaga kuma magana matatũ na harĩ mbere ĩyo ya- ndagũraga 250 rĩu njĩrĩgĩte ho ngĩrwo nĩ 370 ĩrĩa njĩrĩgĩte thutha-inĩ na nyo ũngĩ ngĩthiĩ ho ngĩhega ĩno ya kũmindira Ĩ, ngĩcoka ngĩandĩkĩrwo ĩngĩ ĩyo nĩyo ndĩrauga ndirĩ ndagũra nĩ ndagire mbia Ya mbeca cigana?

nĩ nyendagia mbakĩ ya iniũrũ Okay. ya atumia akũrũ njiri ya kĩraikũ okay ya gũthogota no ti bangi No ti niona bangi. ndinyua bangi Ĩĩ, nĩguo. na ndingĩenda kũiguo na mũndũ ũnyuaga ya ngwĩra niĩ ĩĩ nĩguo na rĩu igwa na igwa Ĩĩ, na rĩngĩ rĩngũkinyĩrĩrwo rĩngĩ nĩ ngũiga nginya tũcumbĩ okay ibiriti mm. Rĩu athiaga kũringana na ũrĩa rĩngĩ kĩrĩa kĩ mũhuko. Kĩrĩa kĩ mũhuko ĩ. Mm. Indo icio rutaga kũ? Indo ici nĩ tuge akorwo nĩ kĩndũ ta mboga rĩ. Mhm. He thikũ ngari ya mboga yũkaga. Mhm. Yoka rĩ, nĩ ngũgũra mboga ta ithano, mhm. nĩ ngũgũra waru ta njuku igĩrĩ. O cia gũikara atĩrĩ tondũ ndikara nyũmba. Tondũ ikara nyũmba. Tondũ ndaikara nyũmba arĩa angĩ makĩrutĩra wĩra rĩ, na ndĩrutagĩra hĩndĩ ĩyo ndonaga rĩ. nĩ hĩndĩ ngũrwara makĩria nĩ hĩndĩ ũkũrwara makĩria rĩu nĩ ngenaga tondũ ndiagaga mũndũ wa tondũ haitũ nĩ barabara-inĩ rĩ ngĩũka rĩ ndiagaga mũndũ ngwĩra nyitĩra mũtĩ na tondũ angĩ nĩ makĩnjũĩ no aitũra rĩ mũndũ nĩ akũnyitĩra mũtĩ mm. na ndakĩaga rĩ mm. agĩthiĩ o kahora kahora kahora kahora kahora mm. nĩ ũndũ wa kĩama kĩa ngai rĩ ndihĩtagia gacĩra ndũngĩhĩtia Eh, na ningĩ ndiragĩcererwo Mm, ngai nĩ mwega Eh, na cio igwa ũrutaga kũ igwa njĩkaga ũguo ĩ gũkũ mĩgũnda-inĩ rĩ nĩ ngwĩra mũndũ thiĩ ũndemere igwa ũnjũkĩra nacio ta cia mbia cigana ona cia ciringi 50 none Eh, tondũ kĩgwa rĩngĩ ndĩrenderio ciringi ikũmi ngiri ikũmi na ithano Eh, Eh, Na kĩrĩa, nacio, nayo thirikari ya kauntĩ kũrĩ hihi ũndũ ĩgũteithĩtie kana cibũ wa itũra rĩrĩ? Tuge atĩrĩrĩ, rĩu ga kioski gaka ngĩheo nĩ, hĩndĩ ĩrĩa ndaikirie marũa ma kũhoya kioski rĩ, nĩ tũkiũĩ county government nĩ yakĩndeithirie tondũ administrator ũrĩa warĩ kuo bwana, etagwo bwana Mũguĩma, Okay. nĩ okire nginya mũcemanio-inĩ, na akiuga nĩ nyandĩkĩte marũa na

ngira o arata moke manjakire o ona manjakĩire tũhu Rĩu hihi nĩ ũrĩ bamĩrĩ ĩĩ nĩ ndĩ bamĩrĩ ya ciana igĩrĩ na ũmwe nowe ũkaga Ĩĩ, ũcio ũngĩ rĩ arũmĩrĩra nyina agatho- aga- akarĩhĩrwo secondary nyina eh, rĩrĩa agĩthire rĩ o nyina nĩ athire ĩĩ rĩrĩ niĩ gũkũ ndamuonire agĩũka gũthika ũcũwe Ĩĩ, nĩ andũ anene

ucio mukuru ucio mukuru eh, ucio ngi munini ri mm. ni andu riu mena miaka 30 eh ucio muni ucio mukuru ni one okanga guku mm. riu ni ri no njugire fiu fiu fiu fiu ngai amuteithie na ateithie wira wa moko make andeithiririe na ni mm. na akorwo ni gastoko ta haha ri uria ingigirwo stoko

iria ingĩ rĩ ũkwandĩka ũkũheo igĩrĩ mĩthemba ĩrĩ Eh, no nginya ũrĩrwo ũgũre ĩĩ rĩu ndigĩkiuga atĩ atĩ- na ningĩ thibitarĩ rĩ kĩrĩ o hakuhĩ na niĩ ĩĩ thibitarĩ ĩrĩ o hakuhĩ ndigĩkiuga atĩ ndingĩburĩmu thirikari ingiuge tondũ maũndũ mayo nĩ maritũ Mm, nĩguo okay no ũheane namba ciaku hau hihi angĩkorwo kũrĩ mũndũ ũrĩ hau Ũngĩenda gũteithia mũthuri ũyũ arĩ mwena wa Karaba Gĩkũyũ. 0714 608 608 321 321. Ah, Mheshimiwa ũrĩa twĩ nake MCA rĩ nĩ mũtumia nyendete na mũtumia ti niĩ wiki mwendete nĩ andũ aingĩ mũno mamwendete tondũ nĩ mũtumia ũiguaga ikaya rĩa mũndũ tondũ ona ta rĩu gwakwa nyũmba nĩ kuraga nä njä te kå reherwo tå mabati no rä u rä ona ndamahå rä ire mwena tondå rä nakuo mä ena-inä rä guothe nä kuonaga ĩĩ koguo ona ti kuga atä ona igå rå gå tiraura ona rä u nyå mba yakwa ĩĩ no ä raura no ĩraura Ĩĩ. Kũ- kũrĩ mũndũ ũrĩ hau ũkũigua ikaya rĩaku na ndaigua kũrĩ hĩndĩ ona ũhũragĩrĩra mathirabuti gũkũ hihi ũhũragĩrĩra atĩa mathirabuti na rĩngĩ ndũrahota kuona mbere mbere rä ndukanague ũndũ ndũngĩhota mm. na ndukanague ũndũ ndũngĩhota mm. ũtageretie amba ũgerie waremwo rĩ mm. wĩtie ũteithio tondũ ta rĩu ndĩrahoya ũteithio ũcio tondũ nĩ nemetwo na njagĩte mũndũ ũngĩ ingĩra atĩrĩrĩ ndũneherega stoko rĩu akorwo nĩ mũcumarĩ ndanyita rĩ o ũrĩa hũraga nguo ndũhũraga nguo nawe tondũ nĩ ũrona

akorwo nĩ tawe ndĩrenda gũcĩvu namba yaku ndacĩvu namba yaku rĩ ĩkĩrĩtwo speed dial rĩ ĩkũingĩra hau hewani okay akorwo nĩ ya mũndũ ũngĩ rĩ rĩ ndĩracĩvĩrwo rĩ ndacĩvĩrwo rĩ ĩkũingĩra he tu okay rĩu kuma hau nginya tu- 253 eh na igũthiĩ irũmanĩrĩire o ũguo eh koguo bata nĩ kũmenya rĩtwa rĩa mũndũ na ingĩra speed na- namba cigana naingĩra speed namba rĩu cigana wanjĩra na- nĩ- nĩ- nĩ- eh, nĩ rĩtwa rĩaku ũkarorwo speed dial ĩkoneka wĩ bote ngamenyaga ng'ani eh, eh, speed bote ndahinya bote na haci ĩkũrehe namba ciaku na rĩtwa rĩaku no rĩu no ũkĩhũra ũyũ nĩ my brother na nĩwe mũikaraga nake Nĩwe tũikaraga nake maita marĩa maingĩ. Ĩĩ. Na atwĩra we nĩwe ũmũteithateithagĩrĩria nginya haha wĩra-inĩ. Ĩĩ tũteithanagia nake. In fact kuma rĩrĩa agĩire na mũtino ũyũ rĩ, tũkoretwo hamwe nake haha kwa haha. Nĩ ũndũ mwega. Ĩĩ. Tondũ rĩrĩa twagĩtĩirwo we... akĩ akĩthecangwo nĩ mĩkora niũ niũ no niũ ndangĩũkĩrire tondũ tweteirwo we thinacara thinacara gũgĩũka gũkĩa nĩrĩo tweteirwo nĩ mũndũ wa wendi mwega athiaga mawĩra make no nĩ akĩmũĩ.

Nĩ amenyire nani nĩ ngeragia kũmwĩra ũrĩa acokagia no tondũ Ngai nake nĩ ateithagia mũndũ kĩrĩa maitho make rĩrĩa magĩthũkire anga ũndũ kĩrĩa hakiri ciacokire rĩu kĩongo meciria make memory akoragwo na memory nene mũno na rĩu akorwo nĩ mbeca akĩendia kĩndũ haha kũhutia kwenyewe nä akåmenya ici nä mbeca cigana Ĩĩ nĩguo. na agakĩhota gũcokia kũringana na ũrĩa arakĩendia kĩndũ kĩu niĩ mũndũ ũngĩkĩenda kũnginyĩra ndĩ na namba ya thimũ no anginyĩrire na namba ya thimũ namba yakwa nĩ 0726 799 683 mwĩroreri wakwa rĩu nĩ twakinya ihinda rĩngĩ rĩa kũhinga tũkaguo thiĩ na mbere na gũsubscribe na nĩ tũragũcokeria ngatho nĩ ũnyitanĩri waku nginyagia hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ngai o muoyo aromwĩka maũndũ mega